Eh, amen church. Eh, ndokukwazisai nezita rajesu kristu ndichiti hareruya da kutenda mwari vatitendera zvakare kuti tisangane mukati mezuva ranhasi eh, chinangwa chiri chekudzidza zvimwe zvani zvajesu amen kuti kana tichinge tanodzokera kudzimba dzedu tosvika tonorarama zvatinenge tanga tadzidza handitika saka zvinoitika ndezvekuti vanhu pachezvo makristu achirarama akaita samabhatiri marechargeable batteries aya eh, rakangoramba richingoshanda chete risingachacho tinongosvika panguva yekuita se yekupera handizvi saka tine nguva yatinofanira kuti timboita chimboita se chimbochajwa kana tichinge tachajwa spiritually todzokera mukati menyika tondoshandisa moto watinge taita se tachaja handiti saka kana tichinge tava panapa chinhu chatinofanira kuramba tichirangarira zvakanyanya ndechekuti kuya panapa hakusi kulo kunenisa kudenga zvatinozonoita tabva panapa ndozvinenisa kuve nai kudenga handiti saka nhau dzatinotaurirana panapa dzose inhau dzekungoti tiende kupi nai kudenga inhau dzekuti dzinobatsira mumwe nemumwe tiende kupi kudenga saka tichakumbira nhasi ndichaita mavhesi akati anenge ane kamurwi saka ndichaita ndichikasika chaizvo zvoti vane zvekunyoresa vachanyora noti vachanyora mavhesi iwaya mune muchingonyora mavhesi mukazosvika kumba motoverenga zvirambidzwe kuti kana muchinge mazoverenga mozodzoka futi kwandiri muchiti paye paye pamakataura musi uya hatina kupanzwisisa zvinobvumidzwa e, eh, pane imwe nguva paul anotorumbidza vanhu vepaberia achiti vakanga vakangwara uye vaiziva mwari kudarika patesaronika nekuti vaiti kana achinge aparidza iye vaienda unogara mudzimba dzavo votanga kundotsvaga kuti zvanga zvichiparidzwa napaul ndizvo here mumagwaro amen chechi saka izvo zvinobatsira manje kuti chinhu eh, it's like kuti unenge wakuita revision hatiti eh, zvinhu zvamboparidzwa wonotanga futi kudzokera mazviri uchichiverenga futi chinhu chinogara mumusoro kupfuura chinhu chandangotaura chakadarika izvozvi kana ukazvinochiverenga futi vhesero harita se haribude nyaya yaita se haibude saka pavaisvika vadzokera kukumba vainorivhaiza mharidzo yapo pavasina kunzwisisa vaita se dzoka kwaari womubvunza kuti pamakataura muchiti muchiti hatina kuita sei hatina kuzvinzwisisa e, yanga isiri mhosva uyezve imi munoita sei munotenderwa saka nhasi tichaverenga pana pana mabasa aapostora pachapter 19 acts chapter 19 ndo pane gwara ndichatanga kutora ipapo tichidzika e, chandinonyaya kunzwisisa hangu ndechekuti e, e, vanhu vazhinji e, tinoda kuenda kudenga anditi kudenga munoda here yes. e, vanhu vanoda kuenda kupi ne denga ya zvichasi popular mazuva ano e, ma, madhezi atakura isusu waitofungori pamwe jesu anoya mangwana bhozi pamharidzo dzaingoparidza yaingonzi jesu akuita sei ekuuya eh, eh kunzi unofanira kutendeuka nhasi kana mangwana chisata sei anouya nhasi kana mangwana chisata sei anouya kusvika tatodai o tasambongwa paundonyora grade seven chisata sei auya handiti eh vanhu vanga vari so peso vese vaikwanisa kukuconvinsa kuti jesu andase anouya asi chinhu chinofadza panhau yese ndechekuti eh, kuya kwajesu kunonzi hakuna anoziva zuva kana chi kana nguva saka the more yatinoneta because its like kuti taneta hatichakwanisa kutaura manzi jesu anouya jesu anouya nekuti tiri kuti nyaya yakatanga kutaurwa chi kubva chi kudhara haasati aita sei auye saka itsirai kuti patinozoneta pachi pa ndopaanoita sei paanouya bhosi iye kana taura mukati meshoko rakanotaura chiti anouya chi anouya chi sembavhu anditi ee haasi kuzombowo uya vanhu vakatarisira nekuti kana vanhu vakaziva kuti mbavha iri kuya nhasi vanogara vakaita sei vakaigarira wewo havambobirwi saka yaitozama kutoita kuti achauya mavarairo kune panguva yavaitaurwa sero jesu anouya jesu anouya aiwa aitoona kuti vanhu vakagadha tatitika enezvi pai patavarairwa pataakuona kunge eh, anonoka kana kuti achazoya kumberi mberi panogona paripo paakuita sei paakuuya handiti saka tichaverenga kuna mabasa chapter Mabasa chapter 19 kana pana akaibata tiverenge papa averenge achikasikira zvishoma kusvika pavhesi 6
tamba mabasa avapostora 19 musoro shoko uripo pauro paefeso 1 vhesi zvino aporo achiri pakorinte pauro wakati agura namativi enyika wokumusoro akasvika efeso akawana vamwe vadzidzi akati kwavari Makagamuchira mweya mutsvene pakutenda kwenyu here? Vakati kwaari, Kwete, hatina kutongonzwa kuti mweya mutsvene uripo. 3 vhesi akati, Ko makabhabhatidzwa norubhabhatidzo rwupiko? Vakati, Norubhabhatidzo rwaJohani. Zvino Pauro akati, Johani wakabhabhatidza norubhabhatidzo rwokutendeuka. Achi, achiudza vanhu kuti tendeuka, tendeuka, achiudza vanhu kuti vatende, vatendeuka, achi, sorry, achiudza, achiudza vanhu
kuti vatende kuna iye, vatende kuna iye unozouya shure kwake, iye Jesu. Vakati vazvinzva izvozvo, vakabhabhatidzwa muzita raShe Jesu. Zvino Pauro wakati aisa mavoko ake pamusoro pavo, mweya mutsvene akauya pamusoro pavo, vakataura nendimi,
vakaprofita. Vakaprofita. Amen church. Saka pane imwe nguva Paul ari paministry yake anonzi eh, anosangana nemurume anonzi chi Apollo handitika paKorindi eh, uh, paefeso e, akasvika akakurukura navo akavabvunza kuti makabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rupiko amen chechi e, eh, mubvunzo wakabvunzwa ndoti makabhabhatidzwa nerubhabhatidzo chi rupi chinhu chainzwisisa ndikuti vanhu vakabhabhatidzwa Amen church. Amen. Chainzwisa nje kuti muchechi muno mune vanhu vari kunamata Mwari. Yes. Muna vanhu vakatendeuka. Mm. Asi nyaya yake pane zvaakaonapo akabvunza kuti makabhabhatidzwa nerubhabhatidzo chi rupi? Rubhabhatidzo rupi rwamakabhabhatidzwa naro? Makabhabhatidzwa sei? ndiyo yange iri nyaya handiti ka makabhabhatidzwa sei nerubhabhatidzo rupi ndopavanoti a ah, isu takabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwani rwajohani rupazvizvisaka eh, johani aingoti aiparizira vanhu kuti chii vatende kune aita se aizouya saka rainzi rubhabhatidzo rwese rwekutendeuka muri panzwisisa saka vatoti kabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwajohani po anobva atanga kuvatsanangurira pamusoro perubhabhatidzo rwani rwakristu anoti apedza kuvatsanangura pamusoro perubhabhatidzwa rwakristu zvinonzi vakabvuma kuchibhabhatidzwa nerubhabhatidzwa rwani rwakristu ndobva vachigamuchira chinai mweya mutsveni muri kupanzwisa saka risk yanga iripo parubhabhatidzwa rwajohani kwaive kubhabhatidza handichika kwekutendeuka asi kwanga kusingae nepakeji yekuti unenge wane mweya chinai mutsveni muri kupanzwisa saka saka e, mubvunzo wandinawo mukati mezuva ranhasi ndo same question ingori napo yekuti iwewe wakabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwupi nekuti nhau iyoyi inokosha eme chechi dai yaisakosha anga asingabvunzi aitongomusiya bhozi apora yaitoparidzawo unopanzwisisaka aitongomusiya achienda achiparidza aiti ha ibasa rani rai ramwari rakuti asi ari kuita but pane chinhu chaakatoona pana apora akati apora anoparidza but rega nditaure nemuchinda uyu ane chimwe chinhu chaari kuleka tonga pakumutarisa kwake chaakaona chaileka mweya mutsvene amen chechi ndobva atanga kubvunza kuti saka chii chiri kuita kuti munhu ane wisdom yamagwaro nekuparidza kwakadai o ashaye mweya mutsvene ndobva afunga akati era inogona iri pakuti akabhabhatidzwa sei amen chechi ndopana kacheke ndopamubvunza muchinda ndobva abvunza akati rupapadzo rwauri kutaura uyu hatina tombobvira takarunzwa izvi rwatinoziva nderupi uri rwajohani uri rwaoti tarira chi rinyowani amen chechi saka mubvunzo unoaplya muupenyu hwedu isusu handiti ka eh, nekuti wakaverenga bhaibheri pana vaefeso chapter 4 pavhesi ya 5 handiti ka vaefeso chapter 4 pavhesi ya 5 yeking james version inoti iyo one lord one faith one baptism amen church one chi ishe umwe kutenda kumwe nerubhabhatidzo chi zvireva kuti hakuna mumwe ishe nekumwe kutenda nekumwe kubhabhatidzwa handiti ka ishe atongori one handiti ka haana kumwe kubhabhatidzwa handiti ka pane kubhabhatidzwa kwake handiti ka e, kwatinotenda kuti maa mukutenda chi kumwe chete kwatinotenda chi maa muri panzwisa chechi saka mubvunzo wangu pana vatakagara pana vanhu vekuti e, eh, nhau ini mukoshero wayakaita pana aporo ndo nhayo atayanayo panapo ndiye kuti toda kuti adrese nhau iyi handisati ndaziva kuti wakabhabhatidzwa sei handiti ka mm. isusu hatina basa kuti wakabhabhatidzwa sei handiti mm. ii chatine basa nacho ndichekuti kana kubhabhatidzwa chaiko kwaitaurwa napauro panapa kana kwaitaurwa navapostora ndekupi handiti kana ichinge ndazopedza kuparidza wakagara ipapo ndiwo uchanzwisisa kuti wakabhabhatidzwa nerubhabhatidzo chi rupiko ndiwo uchanzwisisa kuti uri kuda kuti ugamuchire rubhabhatidzo urwu here ruri mumagwaro handiti ka zvichida runenge rwakasiyana chi nerwawakabhabhatidzwa handiti kana rwakafanana nerwawakabhabhatidzwa wotongoti weamen uchirumbidza chi mwari muri panzwisisa ka tichienderera mberi chi nekuponeswa saka nhau ipa nyaya yandoda kuadresa panapa inhau yekuti yakanyanya kukosha zvakanyanya zvekuti mumwe muchinda ainzi nikodhimasi eh, akanga ari mukuru wavajudha kudare ravafarisi yainzi sanhadren committee anditika eh, zvekuti akanyara kunobvunza jesu pachena ndobva aenda neusiku mumwe musi kunomubvunza pamusoro penhau dzekuponeswa kwemunhu kuti munhu angaita sekuti aponeswa amen chechi iri pana john chapter 1 e, john chapter 1 toverenga pa 1 kusvika tichidzika e, eh, regai ndiiverenge kwaipo mumwe mufarisiye wainzi nikodhimo mukuru wavajudha iye wakauya kwaari usiku akati kwaari rabhi tinoziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna mwari nokuti hakuna munhu unogona kuita zviratidzo izvozvo zvamunoita kana mwari asinaye jesu akapindura akati kwaari zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwauri kana munhu asingaberekwi kutsva haangaoni ushe hwamwari nikodhima akati kwaari munhu angagoberekwa seiko ava mukuru ungapindazve mudumbu raamai vake rwechipiri akaberekwa here jesu akapindura akati zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwauri kana munhu asingaberekwi nemvura nomweya haangagone kupinda muushe hwamwari emechechi saka panhau yekubhabhatidzwa yadida kutaura nezvayo panapa jesu achiitaura anoitora sekuti kuzvarwa handiti ka anotora sekuti e, kutoenda mudumbu raamai vako handiti ka wobuda waa chinhu chi chitsva muri kwanzwisisa saka nikodhima anzwisisa nhau yekuti ko munhu angadzokere se mudumbu ramai akabuda chinhu chitsva nikodhima ndopa jesu ndopaanomutsarangura akati aiwa nhau haisi yekuti pachaitika mirako ichadzokera mudumbu handiti ka mirako ichaitikira mumvura handiti e, panofanira kunge pane mvura nemweya eve chechi panofanira kuba nemvura chii nemweya saka nyaya takutoinzwisisa ma takutoenda kumberi kuti panhau yekubhabhatidzwa yandiri kutaura nezvaye yekubarwa kutswa i handitika mm. iri kutaurwa kuti mukati meshoko iri kuti hakuna munhu angaone ushe hwamwari kana asina kubarwa pako amen church dati mubate emfasi yezvinhu izvi zvinoitwa kunge zvinhu zvisina basa handichika mm. ehe tingaita zvo zvatingaita tikaita sei tikaita sei but zvinogona kukutadzisa kuwana ushe hwamwari kana usina kubarwa chi patsva nekuti jesu ndiye akatodaro nekuti bhaibheri zvokamwe akatitaura rinotaura kuti haatoreve nhema Handiti ka haanyengeri handiti kana ari akatotaura mashoko eyo kutoti pane zvaaitaura kuti unofanira kuti ubarwe patsva nemvura chi nomweya ikaendera mberi ichitaura vhesi chacho inobva yataura ichoti chinobarwa nenyama inyama chinobarwa nemweya chi mweya muri kumanzwisisa saka zvoreva kuti eh, kana tinzwisisa nhau yekunamata mwari anonamatwa mumweya nemuzvokwadi muri kuvanzwisisa saka nhau yacho inoramba ichikutsimbidzira kuti jesu arikuza motaura nyaya yekuti this thing manje yatakuta pana kuti taada kuchikubvisai kunyama chikusai kuspiritual side spiritual side ndo rinori inherita umambo hwekudenga nyama ndeyepanyika even chechi saka kureva kuti panapa nikuti mose audzwa nhau iyi manje ndopaanochiudzwa manje kuti panoda kuti ubarwe nemvura nechii nhai nemweya saka taakuenderera mberi da kunzwa kuti zvinoitwa sei zvemvura nechii nhai nemweya vhesi matthew 28 vhesi 19 jesu aitaura navadzidzi vake ako vatuma anoti pavhesi 19 endai naizvozvo Mudzidzise marudzi ese, muvabhabhatidze muzita raBaba neromwanakomana neromweya mutsvene. Amen church. Saka kuroti eh, Jesu achitotuma vadzidzi vake ari kuvakutuma kupa misheni anovaudza kuti munofanira kuti kana maparidza kunyika dzose vanhu vavo munofanira kuvabhabhatidza muzita rababa neremwanakomana nerechine neremweya mutsvene saka pane zvinhu zvatakunzwisisa sofa patadzidza anditika pari kudiwa mvura nomwe here handiti ka pari kudiwa kuti vanhu vabhabhatidzwe muzita rababa neromwanakomana nerechidai neremweya mutsvene handiti kana makuchiterera zvakanaka kwatamboverenga kumusoro handiti ka paul anonzi akavabhabhatidza nezita rajesu amen tiri mumastudents ari kubata here kuti pakuti vanhu vari kupesana handiti Eh, da kutora panga pabata vari kupesana ipapo arika kuti tozosvika mumberi kupi vanonangana sei nekuti bhaibheri kana ichitaura kuti shoko ramwari kuna isaya rinotaura richiti shoko ramwari rinoti chirevo pamusoro pechimwe chi chirevo zvimwe zvishoma apa zvimwe apa chi zvishoma apa eprecept aponi chi eprecept handitika hakuna shoko rinozomira riri roga mukati mebhaibheri robva raramba rakadaro risina rimwe vhesi rinorireverera handitika ndiprofita isaya idaro saka zvoda kuti ndiwo nzira yatinototenda iyoyo kutoti kana tichidzidza bhaibheri vhesi rega regare kana richinge raverengwa rinofanira kuzonowana rimwe vhesi rinonorikochekera handitika kuti zvireve zvireve sense unogona kuverenga rimwe ritoshaya sense rine rimwe raro rinoita rizomeka chi sense saka panapa tinogona kutosara tikati uyo aparidza muzita apaparidza muzita rababa rajesu but vachitumwa vakanzi muzita rababa neremwanakomana nerichi neremweya mutsvene saka ndifolowe zvakanaka ipapo chatiri kunyaya kuda panava ndechekuti tane mvura tava nemweya handitika tiri kutaurwa zvekuti zvezita rajesu pamwe vatotaura zvezita rababa neremwanakomana nerichi neremweya mutsvene handiti ya ngatienderere mberi nenyaya yedu pavhesi ya

Alright. John chapter 3 verse 23 inoti naJohani wakanga achibhabhatidzawo paainoni pedo nesarimi nokuti kwaiva nemvura zhinji ipapo vakauya vakabhabhatidzwa amen chechi saka panoda kuti mubati concept panapa ndeyekuti iri kunzi aibhabhatidza paainoni pedyo nesarimi Chirizinzi akaita kuti abhabhatidze paainoni pedyo nesarimu inhau yekuti paiva nemvura yakawanda. Amen church. Saka zvoda kuti pana manhau yekubhabhatidzwa iri kuda mvura, iri kuda mweya mutsvene, iri kuda zita raJesu kana rababa kana remwanakomana andidika asi pari kuda mvura yachi yakawanda anditi pari kuda mvura yakawanda saka mvura yakawanda inomhezhwa sei ndopane nyaya toda kuti tikusike wato watobhabhatidzwa pamweya ipapa titotaura nyaya yacho atiti eh, toda kuti topinda munhava yacho mvura yakawandai inomhezhwa sei ndo pane nyaya eh, because mvura inokwanisa kungowanda chero makaya mvura iri mubhaketi yakawanda kudarika mvura iri mukafu handiti muri vanzwisa ehe ehe mvura iri mudhiramu yakawanda kudarika mvura iri mubi iri mumugoro muri vanzwisisa saka daunzwisisa panapo kuti nhau yacho yaimbofamba sei saka ndopatine adress atasvika pana mabasa chapter 8 mabasa chapter mabasa chapter 8 pava verse ya 35 acts chapter 8 pava verse ya 35 inoti ipapo firipi akashamisa muromo wake akatanga parugwaro urwu akamuparidzira jesu zvino vakati vachifamba munzira akati hei mvura chinyiko chingandidzivisa ndirege kubhabhatidzwa firipo akati kana uchitenda nomwoyo wako wose zvingaitwa Akapindura akati, Ndinotenda kuti Jesu ndiye Mwanakomana waMwari. Akarayira kuti ngoro imire, akaburukira vose mumvura iye Firipo nomuranda wakabhabhatidzwa. Amen church. Saka pana kuti ataura kunzwisisa pana kuti neimwe nguva Firipo ari kuparidza. Anoona muranda wakandasa aiuya kuno kuAfrica achibva kwaIsrael kunonamata ari kudzoka kuAfrica. Saka anzi aiverenga bhuku raIsaya. Ari kuverenga bhuku raIsaya anga asinganzwisise zviripo. Mweya mutsvene ndobva wati kuna Firipi, enda uno unomududzira kuti zvinoreveki saka anosvika paari obva ati unonzwisisa here zvaunorava obva ati ndinganzwisise sei kana pasina ata sei anodudzira handiti saka uyu firipi anobva atanga kududzira magwaro amen church saka neimwe nzira eh, bhaibheri rinoda kududzirwa ndo zvazviri kureva handiti ka exactly saka bhaibheri ratanga kududzirwa kwaari anobva atanga kuparidzirwa kristu aparidzirwa kristu anobva atanga kuparidzirwa nhau yekutendeuka kutenda kuna jesu obva ataparidzirwa nhau yekuenda kudenga tonga muprocess iyoyo ndopaanoparidzirwa kuti asi pane unofanira kupfuura nemubhaptism tanga kufanira kutanga wabhabhatizwa nekuti hapana anokwanisa kuenda kudenga kana asina kutase kubhabhatizwa then wari kufamba kudaro chiporipocho unobvaona pane mvura muranda wakanda sewe anzwa shoko ani muri panzwisaka ndobva ati e firipi heyi mvura iyi chiiko chingandikonesa kuti ndiita sei ndibhabhatidzwe zvakanzi nafiripi kana uchitenda handiti kuti jesu ndiye ndikristu handiti hapana chinokonesa kuti ndiita sei kubhabhatidzwa pane zvinhu zvandati mubati unobva vaigwa nemvura pane mweya mutsvene e, pane mvura zhinji e, uyezve unofanira kunge uchitenda kuti jesu ndiye kristu amen church panofanira kunge pane pane element yekutenda jesu kuti ndiye chi kristu usati wapinda mumvura otherwise wakangoenda wakangondobhabhatidzwa pasina kutenda kuna kristu kunenge kuri kunyikwa obva wanyururwa kana kuti kungopfuura nemuprocess yacho muri panzwisisa ka saka pana pamuranda waye anobva ati anotenda pandinoda ndipekuti pano vose firipi nemuranda waifanira kubhara pabhatiza vose vakaburukira vakapinda mumvura evenjechi kunoti ari kubhabhatidza neari kubhabhatidzwa vose mupi nhai mvura ndomafambira ta process yacho saka mvura inofanira kunge iri mvura zhinji yekuti ari kubhabhatidza neari kubhabhatidzwa vose mupi mvura ndozikutaura shoko ramwari panapa saka firipi atobhabhatidza munhu ndobva atesei ndobva atoinja ndobva atomusiya ndobva atoenda basa rakaita rapera mweya mucheno unobva watomubvisa ipapo saka mubvunzo unozovapo maindi wekuti ehe tapinda mumvura process yacho yakamira sei tasvika mupi nai satienda kumberi zvakanyanya wedzi rekuti baptism rakabva pawedzi rechigreek rinotiro baptizo baptizo zvinoreva kuti kunyika unoza kunyika kunyika chinhu pasi pemvura handitika obva achiburitsa chane rumwe ruvara kudhaya kwataiti kudhaya kwaitwa mari ainge iri kwaiva nemapostori anga akawanda kwambara nga vaimbodhaya magemenzi vachaita bluso andirika nedzimwe dhaiso dzadzirite bluso adi iwo kwandi kutaura ikokoko ehe yekuti inenge iri yewhite but vanozonyika mubi mudhaya iri yewhite robuda riri chine reblue zvakanziyo ndiyo ainzi baptiso pachigriki saka wede kuti baptism rinoreva kuti kudhaya saka kuda kuti eh, kana wapinda in that process hausi kuzobuda uri zvawanga wakaita sei zvawanga wakaita andirika uri kubuda wachinja ndozvinoreva kuti baptism saka baptism zvinotora kunyika imedzi kunyika handiti ka ubva ita sei ubva wanyunguruka ndokuti chii bapti chii ndokuti baptism saka takazoiverenga manje nyaya iyi pana pana varoma chapter 6 roma chapter 6 bva vhesi ya 3 na4 inoti iyo ko hamuzive here kuti isu takabhabhatidzwa muna kristu jesu Takabhabhatidzwa murufu rwake, naizvozvo pakubhabhatidzwa takaigwa pamwe chete naye murufu, kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa nokubwinya kwaBaba, saizvozvowo nesuwo tifambe noupenyu hutsva. Amen chechi. Chadao muchinzwisisa mai chekuchini. Bhaibheri autaura pane zvinenge zvichitoitika. mapinda mumvura zvakanzi pane zviri kuitika panapo eh, kana mapinda mumvura ari kubhabhatiza nda ari kubhabhatidzwa pane kufa kuri kufanira kuitika handitika asi kufa kwamuri kuita ko muri kufanira kuti muvigwe buried pari kuona paita guva handitika eh, zvichiri zebla kufa kwaita chi jesu handiti jesu akafa ndobva avigwa ndobva amuka handiti exactly saka zvonzi process iyoyo iri kufanira kuti iitike makamira mupi nhai mumvura pabaptism saka time yamunomira mumvura ari kubhabhatidzwa naari kubhabhatidza ari kubhabhatidzwa ari kufanira kuti anyikwe mumvura saka paul zvaari kutaura papa ari kuti time yaunonyikwa mumvura wavigwa pamwe chete nakristu evenchechi unovigwa pamwe chete nakristu in the process yekubhabhatidzwa tinenge tichifa pamwe chete naye nakristu saka pai paunonyikwa mumvura wabatwa naye kubhabhatidza akunyika mumvura chinhu chatofanira kunzwisisa ndechekuti kana munhu ari muguva hakuna gumbo rinosara kunze kana musoro unosara kunze kana kuti vakazovigwa nzeve dziri kunze amen chechi munhu kana achivigwa anoshayikwa yes. handiti anoshaikwa pamusoro zvekuti munosvika munogezera kuti iri guva adhisapiya handitika mm. saka kureva kuti ari kuvigwa uyu ndiye ari kubhabhatidzwa handitika eh. anofanira kunyura mm. odhisapiya mm. handitika kana adhisapiya obva achizomuka sekumuka ukaita chi kristu kuroti ako apira muri kuvanzwisisa zvakanzi kana paanomuka buda ipapapo achisikwa chitsva zvakanzi napaul time yatamuviga anga achifa kuzvivi then paabuda abuka achisikwa chitsva afa kuzvivi anditi ka amunhu wekupi wekukukurarama anditi sezvinotaura shoko ramwari warurama anditi ka waruramiswa nakristu waruramiswa nekutenda muri kuvanzwisisa ka nekuti waita sei wafa watovigwa wamuka handidika saka kana ruri rufu rwei rwatinotaura nezva rufu rwechipiri rwei haruchina simba pana akafa kare amen church haruwane simba paprocess iyi handidika nekuti po chatoda manje kuti kana ini ndakafa kare ndakatofa kare haukwanise kuuraya akafa kare unouraya chi mupenyu handiti saka isusu iyi nyaya iyi inenge yakatotangirwa iyi pawatofa wamuka pamwe chete nakristu chasatomunzwisisa vanhu awinji kudaiwo mumwe anobvunza saka kana zvadaro chokwadi ndazvikisa ndofanira kunyikwa ndotisapira ko ndinofanira kunyikwa kangani amen church right isu tine kutenda kwekuti kristu paakafa handitika akafa ndobva avigwa handitika ndobva amuka handitika amen church haana kufa akavigwa akamuka akavigwa akamuka akavigwa akamuka amen church muri kwanisa zvatikutaura zvoreva kuti process iyi kana ichiitwa hatitika unovigwa pamwe chete nakristu wobva waita se ovamuka zvoreva kuti munhu anonyikwa mumvura kamwe chete ikako otoburitswa atova achisikwa chinai chitswa eve chechi saka haikubudira ipapa chete ava inobudira chero kuna nikodhimasi handitika pano ndinofanira kuzvarwa ti patswa handiti then kana munhu akuzvarwa patsva mwana kana achizvarwa muri kwanisa kutaura anongopinda mudumbu otaurwa 9 months andika obva atobuda hamukwanisi kuzotasi muzosina kuti mudumbu iyeye moita sei momuburitsa kana akwakutobuda kuno kwakubuda chinai mumwe even chechi saka nhau yekubhabhatidzwa manje kutaura pano ndekuti panofanira kuva nemvura zhinji anobhabhatidza anofanira kunge ari mumvura nakubhabhatidzwa wacho then mvura inofanira kunge yakawanda zvekuti unonyikwa wonyura chi pasi pemvura woshaikwa pamusoro then wonyururwa wobuda wachisikwa chi wachisikwa chitsva eve chechi exactly saka tiri kufamba nenyaya zvakanaka manje pachine nyaya chikahenga yezita handiti ka boza ungonyikwe handiti ka eh, hapana vanzi unonyikwa muzita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene handiti rimwe ndobve yati unonyikwa nezita rani rajesu saka toda kuti adresi nhau yezita hmm. rababa neremwanakomana nei neremweya mutsvene nezita rani rajesu handiti saka ndonyaya da kuti tigadzirise zvaizvozvizi kuti inombofamba sei handiti saka nhau irapa ndeyekudaiwo eh, zita rababa eh, remwanakomana eh, neremweya mutsvene eh, instruction yapiwa mumwe anditika eh, then mumwe obva azondoti ipapo shortcut ipapo ipapo nezita rajesu amen chechi chandoti musaconfuse pazvinhu zvese ndechekuti eh, chero rakatonzi zita rababa remwanakomana remweya mutsvene rikanzi rajesu kristu ndirani ndirani ndirani anditika hazvina chekuita nekunyikwa kumunhu mumvura Amen church. Hazvina chiri kwemunyika kwechi kwemunhu mumvuri. Handiti ka? Hazvina chikuita nekufa nekumuka kwaKristu. Kufa kwemuka kwaKristu anongofa oita se otomuka. Handiti? Saka pane nyaya ndoda kuti nditange ndakuudza ichinhu chekutanga. John chapter 17 pavhesi ya11 inoti iyo I am no longer in the world but they are in the world and I am coming to you. NdiJesu ari kunamata. Holy Father. Keep them safe in your name that you have given me. Amen, church. Ndoda kuti muvachengetedze muzita renyu ramakandipa. Zita raJesu, andidika, ndo zita raBaba. Amen, church. Exactly. Zita raJesu ndo zita rani? RaBaba. Ndozvi panoda kuti muyani kundisa zvakanyamba. Zita raJesu ndo zita rani? RaBaba. Saka panotaurwa zvaJesu, ukataura zvaJesu, andidika, nababa vatori chi included nekuti jesu ari kuti zita raakapiwa rekuti jesu hasi zita rake izita rani vababa muri kwanzisa sika toa tadzokera futi pamberi pacho pane imwe yandonyaya kuda futi first john chapter 5 pavhesi ya 7 inoti iyo for there are three that bear record in heaven the father the word and the holy ghost and these three are one Amen, church. The Father, the Son, and the Holy Ghost. And these three are chi? Saka kureva kuti eh, baba mwanakomana namweya mutsvene handitika chinhu chi handiti saka vadzidzi manje vagamuchira mweya mutsvene papendekosti vakanzwisisa kuti zvazvinoreva nokuti peter ndiye munhu wokutanga kutaura kuti eh, muzita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene zvinoreva kuti zita rani rajesu emechechi akati azadzwa nemweya pependakosti akuparidza ari mumweya ndo paanotanga kutoti chitendeukai mukupabhatizwe nezita rani rajesu tiri kuna vamwe wakatoshamisika wakati zviri kurevei handitika sikana handii kuti mushamisiki handiti nekuti zita rajesu handitika ndo zita rababa Amen church. Zita raJesu ndiro zita rani? RaBaba. Ndiro zvinorwa nevhesa nizvi. Ndiro zita raBhesa. Zita raJesu ndiro zita rani? RaBaba. Ende rimwe vhesa rakazokuverengera manje riri kutaura kuti iwo Baba naJesu naMweya Mutsvene chinhu chii? Muri kwanzwisisa? Saka vadzidzi vakasvika pakuandastenda kuti nhau haifaniri kurebeswa. zvekuti tirambe tiri muzita rababa nechiri handitika tikati ne muzita rajesu chete tatopedza chi nyaya muri kwanzwisisa saka zvazvinoreva ndezvekudai omu ndezvekuti ati muzita rababa nere mwana kwavanere mweya mutsveni haana kukanganisa muri kwanzwisisa ka ne ati ne muzita rajesu haana kuita se haana kukanganisa vari kutaura chinhu chi one muri kwanzwisisa ini ndangoshandisa nzira yekutenderera

akati ndokubhabhadza nezita rani rajesu aitore vanhu vechete peyo ndokubhabhadza muzita rababa neremwanakomana nechi neremweya achinai mucheni muri kupanzwisisa saka vabhabhatidzwa anonyikwa kamwe chete muzita rajesu kana muzita rababa neremwanakomana neremweya mucheni obuda kunze chava chisikwa chinai chava chisikwa chinai chitsva muri kupanzwisisa ndorubhabhatidzwa rwatikudzidza kupi mubhaibheri handiti saka pane chinhu chaizoitika manje chandikuona chaitika muna pana x muna mabasa apostori imomo chikaitika kaviri pavhesi yatotanga kuverenga iyo akati apedza kuvaparidzira handitika mweya mutsvene unopinda papi anotora kuzvisa atanga kuva zvemvura exactly eh, pane mwe muimba akaimba akati give me that old religion handitika nekuti kunamata kwakare kwanga kwakasiyana nekwamanje manje and kwashoka kwakasiyana chanoita kwakasiyana ndikuti isu takafeila tino tinoda kujustifya kufeila kwedu tojaira kurarama kukundikana emechechi ehe inini ndakatoshaiwa simba rekudhirivhara madhimoni ndogona kutotaura kutoti haa zvekuputsa putsa madhimoni pasi achiumburuka umburuka zvese hazvina basa zvese kushamisira muri kwanzwa zvandikutaura nekuti unongosina chii usina simba racho muri panzwisa ere ndo zvakuitika mazuva ano kudhara panguva iyoyo po pipo apa batisa vanhu muzita rajesu vabuda vanhu vaibva vaudzwa apa obva vanzi pugamai po ndobva asvika ndobva atanga kusamusoma oko pamusoro pavo vachigamuchira mweya mutsvene vose vakabhabhatidzwa mweya mutsvene waidzika ototanga kutaura nentimi obva atotanga kuprofita eve chechi hapana kunzi vamwe vavo vakataura nentimi hapana kunzi vamwe vavo vakaprofita muri kwanzisa hapana kunzi mweya mutsvene wakadzika kune vamwe vavo saka firipo amboparidza futi pasamariya abhabhatiza vanhu ipapo ndobva vanzwa ana petro vatungamirira chechi kuti firipo abhabhatidza vanhu pasamariya vakawanda vakatuma kuti petro najohani kuti vaendeko chavakatumwa munoita ikoko kunetsa maoko pamusoro pevanhu vabhabhatidzwa nafiripo kuti vagamuchire chine mweyamutsvene ine zvinonzi mweya mutsvene wakaita se wakadzika vakatanga kutaura nendimi zvokuti chero simoni n'anga aivepo akasvika pakutozviyemura achiona simba rakada richiitika izvi zvakaitika kumunhu wose akanga aita se abhabhatizo amen church saka mutana kuti tine imwe gospel yatinotengeserana nekuda kwekufeira Nekuti inini ndakazobhabhatidza mai ndakazisa maoko mweya mutsvene ukasaoneka uchidzika ndobva ndati haa unoudzika chinyararire mukutenda kwako amen church ayo e, kakukundikana katinako sechii iwikinesi yatinayo pakurarama kwedu hatina simba amen church hatina chi simba pane simba rinofanira kunamatirwa simba iri harisi kureva kuti ari kubhabhatidza anofanira kunge ane simba racho Atika roora fungu vane mumwe anongori nesimba iroro asingabhabhatisi like firipi akabhabhatidza kwakadaro ane simba racho akaisa maoko pamusoro pevanhu vabhabhatidzwa vauya mutenda wakaita sei wakadzika amen church saka izoti nekutenda kwekuti kana muchinge mazoenda kudzimba dzenyu maakundonamata chinhu chatofanira kundonamatira ndeyekuti chechi ikwari nezvinhu zvose Eh, nekuti jesu anonzi zvaakanga ari nezuro ndo zvaari nhasi nekusingaperi mwari uyo haashandukiwo muri kwanzwisisa ehe kana mwari uyo aiti yakasvika madzimoni aitiza achichema she mwari kuzoti panozakuaisati yakwana here mwari yeye paanosvika kuti nazvino madzimoni aita sei anotiza muri panzwisa kana vapostora vakare vaiti vakabhabhatidza vakaisa maoko mweya mutsvene waidzika isa hatifanire kufungidzira kuti nekuti ndakubhabhatidza muzita rababa neremwanakomana chitobuda zvaita mweya mutsvene watese wadzika amen church chinhu tikufanira kunamatirwa tofanira kubvuma kuti chechi haina simba dzimwe nguva handiti ka kana itara chechi asi kutaura zvifananidzo chenokod ministry ndikutaura chechi yenguva ino chechi yejenari chenji inei pasi rese handiti ka chechi yejendari cheripi inoi haina simba rinofanira kuti rinamatirwe saka chinoita kuti vanhu vazokwanisa kunamatira simba inhawo yekuti vanenge vaziva kuti havana vari kufanira kunamatira chinhu evetete saka isusu chaita kuti pamwe tisachinamatire chinhu ichi choti hatiri so comfortable tichifunga kuti hazvina chi basa ndo the same thing pamwe chaiita kuti wewe usatsvage kubhabhatidzwa nerubhabhatidzo urwu nekuti waifunga kuti pamwe hawakabhabhatidzwa naro ndiro muri panzwa ndi kutaura exactly saka mubvunzo wangu zvazvino ndewekuti iwewe wakabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rupiko amen jesu mamuchinginzwa handataura mazvinzwa exactly eh, saka doti upfuure nemazviri

izinoikodzerayo zvekare ndinorwaridzwa zvekare in rightful way okay ini chandida kuzama kugutsana murere pana manje kuti its not a taboo kuti wakambopapadzwa nerubhabhatidzo rwajohani then wazozarurirwa rubhabhatidzo rakristu rwauya wonopapadzwa futi evenjeshi andizvo zvakaitika pana aporo handiti ehe chakunzwisa nje kuti ah, iyi nhau iyoyo yamuri kutaura ina asina kuinzwisisa nasikaizive handiitika asi ini ndinokwanisa kungobhabhatidzwa kuti chii nerubhabhatidzo rupi urwu chotienderera mberi chii nebasa ende ndiri kutaura munhu aitwa pabasa ramwana muri kwanzwisisa ka chotienderera mberi nechii kureva kuti pane zvaaifanira kungoti zvingoitika kuti basa rake risumudzirwa kuti atoenderera mberi chii nebasa saka ndozvatiri kutaura pamusoro peupenyu hwenyu handiitika hwekuti imimi makabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwopi handitika ini chandakwanisa kukuisirai parapa ndo rubhabhatidzo rwakristu ndichishandisa chidai magwaa handitika saka iyi nhau iyi iri kwauri handiti nekuti chakanyakunyakirani hawachinje kuti haingoshanda chete nekungopesuwendwa handitika inoshanda nekutenda because mamubvunzwa ati unotenda here handiti saka unogona togona kukupesueda pamwe nekuti tinoziva background yako handiti ka wobva watonyarira izvozvo wobva wato but usina chi kutenda tinenge tanokunyika tokunyurura unenge usina kuvigwa pamwe chete nakristu amen chechi saka pana panyaya ndautaura mukati mezora ndeyekuti in case handiti ka in case mwari vatendera handiti ka Kubva kwanzi kwakunobhabhatidzwa vanhu. Handiti ka? Nerubhabhatidzo urwu. Rwatazisa vapi? Aripo here anoti inini saApollo. Handiti ka? Ndatenda hangu kuti kana ndikwanisa kuorganizwa baptism iyi ndinokwanisa kuita sei kuenda hangu ndinobhabhatidzwa nerubhabhatidzo rupi urwu rubhavanidzo rwajesu ndikuda kuti ndife inini kuzvivi ndimuke ndava chisikwa chi amen church amen church exactly kana ari pei anozviudza kare uko akagara vatungamiri ndobasa ravo bhaibheri ritotaura rinotaura kuti iro vanorinda mweya yenyu ndobasa ravo andie vanorinda chi mweya yenyu imi makatosumudza ruoko ipapapo

vachanyara pamberi pavanhu ndichanyara pamberi pababa vangu ndozvinotaura kristu anditi takutenda mwari chato nechidai chato netu anditi ka zvoreva kuti denga rinotaura pachena richiti hakuna eh, denga kuparitendeka muchadzi one kudenga panoitika celebration zvoreva kukosheswa kwemunhu muri kwanzisa saka kana munhu one akakosha kudaro zvoreva chero vanhu vaviri vanokwanisa kunogadzirwa baptism vachati vanobhabhatizwa ere chechi saka chizoda kana baptism ichinge yazogadzirwa handiti kune mumwe akagara handiti achida kunodecide handitika ee unonyoresa mazita mazita vamwe munongoita ndi nikodimasi wei emeje ee munongoone kuseri ee kwavakuru moti hano ini unoenda sei ndinoda sei ndida kubhabhatidzwa aneti ya ndida pasi kuti wazoya uri wega nemanheru nyaya yeruponeso unoudzwa ndiko dhimasi akasvika akamwe ibhendelurwa pachena akanyara ake pamberi pachi pevanhu aneti e unouya ndiniko dhimasi waiwe taura navo ane maita sei mabhabhatidzwa saka nyaya taakuisira kumine kuleadership anditika ropa revana